Eýtdim beýtdim gitdimde Cybertruck aldym. Aslynda köpçülige kyn görünýän zatlaryň biri, ýöne Amerikada ýaman aňsat zatlaryň biri bolan maşynlary test-drive etdim. Olam bu günki bölümimizde Cybertruck. Hemme zady başdan-aýak, nädip maşyn almaly, nädip açar bilen maşyny otlamaly, we iň esasy erkekler üçin alty ýüz at güýji bolan maşyny sessiz sürmek nähili duýgy bolýar. Garaz bara ýaman köp gepledik dawaý onda wideo başladyma let's go. What's up millet siz bilen Nowruz däl Nawruz Täze abzor wideomyza hoş geldiňiz. Is this the Griffin house? Welcome to this work environment. Men bu gün nirde? Görşüňiz ýaly Tesla dealershipde. Näme etýäs bu gün? Tesla Cybertruck sürüp görýäs, obzor etýäs, halaýaňyzmy, halaňyzokmy göremok. Men bir kän maşyn düşünýän adam däl. Pizdu ätdüde. Ýöne boldugyndan obzor etjek, boldugyndan düşündirip berjek. Nälikdigini, daşyny, içini göreli. Birem sürüp görkezjek size. Ol-a bir, iki, adamlar nälik serdar daşynda bilemok. Birinji gezek beýdip vlog çekýän, birinji gezegem şeýdip daşarda arkaýyn-arkaýyn gürläp otyryn. Sebäbi-de adamlar hem birhili gezek seretýärler. Dört sany kamera bar. Bir YouTube üçin, bir TikTok üçin, birem gözümde duşup atyp näme, Ray-Ban açyklary, biram indi elimde Insta-da 360 hem bar. Nirä barsaň adam bir hil seret, näme üçin eliňde kameralary bar diýip soraýar. Meselem, maşyn sürüp görjek bolsaň, zat etjek bolsaň. Zyýany ýok, kän köp gürlemäli. Eger-de ýene-de başga maşynlary obzor etmegimi isleýän bolsaňyz, indi arka tarapymyzda-da Mercedes-Benz bar. Mercedes-e girip, isleýän maşynyňyzy aýtýaňyz, şu maşyny sürüp gör. Test drive et gördüýäňiz mesele däl etýäs. Häzir prosta daşyndan göreli häzir içine gireris. Şol reprezentatiwden ýaňky adamlardan sorarys nälektdigini maşyny neme sürüp görmek üçin test cyber track. Daşyndan her kim bir hil neme etýändir. Test bara kim bilen gürleşen türkmen oglanlar bilen gürleşen meselem Bolýar-a, oturyşykda otyrsyň öýüňde bir ýerde, Tesla süren adam geýdir diýýär. Çünki Tesla, indi meselem beýleki indi modellerini gör, aý, meselem şu modellem bar, näme bul Y öýtýän, Tesla Model Y ýa-da X hem bolup biler, ýokary açylýar öýtýän bular, hawa. Model Three-ler bar indi meselem. E, bir topar modelleri bar, Teslalary süren adam elektrik maşyny, elektrik süren oglan geýdir diýip aýtýarlar. Geý! Çünki elektrik maşynlarda ses gelende wah dogry dälmi? Soň bular diýä maşynyň sesini eşitmeli diýä. Aslynda men size iň gowy maşyny görkezjek geliň. Ýani şu parkingiň içinde iň gowy maşyny görkezjek. Ene. Şonça maşynlar bar dogry dälmi? Tesla diýdik, ýene GMC-ler, Rivian diýdi elektrik maşyny, iň gowy maşynda. Lexus. Ynamdar, hiç haçan ýolda goýmaýa, näçe maýyl sürseň sür bar, probegi tapawudy ýok, milliona geçýäňem welin diýýä, ýene-de gerekmi hyzmatym saňa diýýä. Ine iň gowy maşyn şuny alýaň. Gerek bolsa ýeteşli adamlar degim ýok, arassa maşyn, Dubaýdan, Amerikadan lýuboý ýerden zakaz edibilýäňiz. Ine Dubaýda, Türkmenistanda, Amerikada Maşyn söwda edip maşyn satýan oglanlar size degişli diňläň gowja. Ugratdyrýas mesele dal arassaja. Probegi entek togsan müň häli ýeňi durmuşa başlan ýalyk. Bu taýlaryna üns bermäň düýn birazjyk ýykyldym dyzymda ýedi şu taý birazjyk ýemşerdi ýöne degim däldir maşyn urlanok hemme ýerini görkezaý gel öwşenjar arassa maşyn ine. Görýäňmi? Bu çyzyklar zada üns berip oturma bu näme? Bular süpürseň geçýär. Normalny hemme zat gül ýaly. Aljak bolsaňyz diňe Lexus alýaňyz. Meň gastyçkam o blo. Oýun etýäňiz. Skawundy näme dele. Maşyn maşyn soraly, sürjek bolup göreli. Hello. How's it going? Good, how are you? Good, good. Uh, is it possible to have a look at this hybrid truck? Yeah, absolutely. I just want to make sure you're not recording us, though. Ýaşuly ýöriteläp haýyş etdi, biz wideo almaý diýdi, menem bolýa diýdim. Ýöne-de men ýene-de nawruzlygymy edip, gözümdäki açyk ýene açyk goýberdim, Ray-Ban bilen wideo düşürdim. Bärde etmeli zadyň, at familiýaň, nomer, adres, email hemme zatlary doldurýaň. Strahowkaňy berýäň. Boldy. Başga hiç zat ýok. Indi maşyny alyp sürüp berýäris duşuba talimläp berýärler bizlere Cybertruck-y daşyndan göreliş wagt gelince ýakynlaşy görüp barşaly. Her kimem bilýär dogry dälmi Cybertruck-y dizaýny urot diýip bilýärler. Dizaýny wobşe adamlar halamady hatda şo Elon Musk şo nemä çykaran wagtynda demo eden wagtynda adamlar diýdi bu näme maşyn diýdi-ow. Ol özüniň kellesinde futuristik, ýagny geljekki maşynyň dizaýnyny ýasajak boldy, adamlar muny halamady. Ýöne dogrymy aýdaýyn, men, meselem, şony görkezen wagtynda diýdim, Äý, gaty üýtgeşik diýdim, gaty bet diýdim. Bilmedim, maňa bir gyl betem naharymy iýen wagtym üýtgeşik naharlary iýmekleri gowy görýän. Edil şolar ýalak. Üýtgeşik dizaýn bolany üçin göwnüme ýarady. Adamlar urot diýip gör, urot diýdiler, ýagny bu muňa ýaly maşyn bolanok diýdi. Gel görkezeli. Bu maşyn, men size şuny aýdaýyn, Tesla Cybertruck dört çekerli, ýagny all-wheel drive bolup gitýär. I. Iň üýtgeşik tarapam, elektrik maşyn bolmagyna garamazdan, alty ýüz horspauer berýär. Alty ýüz horspauer, bulam obyçnylarynda, eger-de Cybertruck bis diýip, ýagny iň betine golýarlar-a, meselem, M-ka diýip alýarlar-a, maşynlarda, BMW-lerde, M, M package-ine zadna. Şolar ýaly alan ýagdaýyňyzda sekiz ýüz kyrk bäş etýär, elektrikde. Dizaýny ine şu taýdan meselem arkasy açylýar, aýna ýaly panorama, bula panorama däl öýtýän, bu hawa bildigiň üstünde näme şifr bula metaly bildigiň demirden edilen, metaldan edilen bir üýtgeşik nemesi tarapy diskasynyň meselem şu taýda kalpaklary gaty birhili üýtgeşejek tigirlerem galyňdyr. Hä, ýene-de bir üýtgeşik zady Hiç ýerinde neme ýok. Aam. Gapyny açar ýalyk. Näme diýilýär şoňa Röwşen? Ruçka. Ruçkalary ýok garaz bar a şuňa ýaly açyp bolanok. Göni barýaň, karty berýärler saňa, ýakynlaşdyrýaň, özi açylýar kiçijikden. Five minutes later. Şu taýda şuňa ýalyk bir neme plastika bar. Şu aýna ýalyk bir zat. Şuň üstüne göni basýaň özi açylýar. Ullakan eşek ýalagam näme goýup durlar zadnýe görer ýalak. A tak dizaýnyň özi e, görüşüňiz ýaly bar. Bir hiljik üýtgeşik ýöne ullakan aýna. Bir hem üýtgeş näme haly bir hil görülen zadym ýekeje birlik näme bar. E, aýna süpürer ýalak dwornikler bar. Biricik dwornik bar şaýda ullakan. E, göz öňüňe türkler ýolda gidip barýan biri düşdi. Boldy ýoň başga zat ýok. Beýlekilerden bolmanda beýlekisini Edip durýar welin iki sanak bolanda i uzyn birjik LED laýtlar bar şu taýda appak gije gowy ýagty saçýar ýöne meselem täze maşyn bolma bolany üçin problemasy şunda bilýäňiz a täze maşynlarda meselem şular ýalak LED laýtlar goýýarlar welin garşyňdaky adamlara meň ýalak meselem sürkgeli oturan bolsa gözüň gaty erbet ýakýar ol gaty kyn ýöne üýtgeşik hiç zat ýok meselem beýleki obyçny maşynlarda bilýäňiz adamlar näme bolýar gril diýdi ýene-de başga zatlary görkezip durýar birem Neme bolany üçin bul maşynlar SUV bolany üçin ýörite şuňa öňüne neme goýupdyrlar çeker ýaly yzdanam öňdenem. Kän maşyn wideolaryny gördüm. Meselem başga maşynlar bilen ýaryşýar. Galýa o ýöne çaltlygy çalt. Häzir içine girenden soň nemäni görkezjek. Içi interýerini görers. Ondan soň süren wagtymyz 600 horsepower duýaly erewşe näle bolýaka. Men bir duýasym gelýär 600 horsepower. Ready? Ana taýyn. Maşynymyzy aldyk. Ine açarymyz. Gel bäri men saňa nädip açyp aldygyny görkezeýin Tesla Cybertruck-a. Şu maşyn geçip gitsin. Ýa go ahead. Arkaýyn sürüp bilýäs ýarym sagat wagtymyzy berdi. Şuňa gelýäň, ýöneje şuňa basýaň şu taýda gel bäri ýakynrak süýş. Şu taýda şuň ýaljyk bir neme plastika bar. Şu aýna ýaljyk bir zat. Şuň üstüne göni basýaň özi açylýar. Boldy. Aňsatjyk içini alalynda. Içini görkez. Cybertruck ýaman owadan e, Cyberpunk ýaly o neme bar ya oýun şoňky ýaly edilen owadan. Içi gaty neme simplistik. Hiç zat ýok absolýutno bir birje ekran bar boldy başga zat ýok. Gel arkasyny hem göreli. Arkasyndan hem. Arkasyndan açyp görkezýäs. Içi owadan men men üçin owadan gelýär. Meselem ak gara interýer. Ehm, Absolýutno hiç zat ýok diýlen ýalykda maşynyň içinde. Kelläňi agdarýarlak, ony-muny nemedeňok. Gelni maşynyň içine gireli, sürüp geleli. Ýarym sagat wagt berildi, az wagtymyz bar öýlenýär. Aňa tarapdan aýlanaý. Maşynyň içinde, hä, indi näme, maşynda üýtgeşik zat ýok. Gapyny açjak bolsaňyz, meselem, görkez şu taýyny, şu taýyny şuňa basyň, ine, boldy, gapy açyldy şoň bilen birlikde. Indi ýapala. Boldy. Eliň aşagynda nemeler ba? Konsol bar diýilýär muňa. Şu zatlar ba, bäri neme? Hiç zat ýok. Görýäňmi? Arassa o. Men şony gowy görýän, käbir adamlar halanok. Ýöne meselem aýnaň ullugyna seret. Ullukgyn aýna ba birjik. Nämäni kontrol etjek? Hemme zady kontrol etjek bolsaň, kompýuteriň üsti bilen etmeli. Meselem, Saga çepe görkezjek bolsaň ukazatellere ene şundan basýaň ene etýändir. Ýene bir gezek basýaň aýrylýar. Görünýär dämi? Roşen. Aýnany süpürjek bolsaň şuna basýaň boldy bir gezek aýna süpürilýär. Ýani uje ruluň özünde hemme zady bar. Bära basýaň ene şu ekranyň özünde şu nemäň özüne basandan soň steering wheel ýani muny eger üýtgedesiň gelse ruljagaza şonda şu zady üýtgedip bolýar. Başga da meselem näme etjek bolsaň autopilot bar adamlar. Autopilot Full özi sürýär, ýöne munda entek download edilmedi eken, edilmedik eken, başga gün geliň diýdi, barlap bilersiňiz diýdi. Prosta özüň goýberýäň, sürýär. Men şony barlap göresim geldi, aslynda men iň gowy görýän zatlaryň biri. Ýöne indi sürmek üçin näme etmeli? Gaty simple. Ine, gel Röwşen biraz görkezeýin, öwredeýin, seret. Zarýada elli alty prosent gutarýar, dawaý zarýada goýaly diýip diýýärmi? Seret, şuňa basýaň, ine ekranjagaza, tormoza basdyňyz, ine şu taýda neme bardyr, maşynjagaz bar, şuny alyp tutduň öňe, boldy. Gitdik. Ýöne birinji näme etmeli? Remen. Remenimizi dakýas adamlar. Remen hökman. Remensiz ýola çykmaň. Saglygymyz möhüm. Indi sürüp göreliň. Ana, Röwşen, bismillah. Parkda du, basdyk, gitýäs. Ýolumyz açylandyr. Görýäňmi seredinde men häzir saga görkezsem, ana aňyrda kameralar açylýar, bärini görkezýär. Rear view e, e, mirrorlar görkezýär. It's okay.

Diýip biljek de iş zat ýok içimde. Çünki bara men özüm kän bir näme demok we maşynyň fanatlary da. Ýöne görele, eý ýaman ulag ýöne bir hilje gaty bir hil. Biýewaý dogrymy aýdaýyn. Ýöne nira bar ursaň hem peýt zyýany ýok. E, Nokia şu şu maşyny näme diýip pikir edip bilersiňiz adamlar. Ýani eliňizde Nokia bar diýip pikir ediň. Nokia daş goýmasaň, bilýäňmi, Röwşen näme edilýärdi? Öňler Nokia ulanylýardy welin, Nokia daş goýmasaň, eliňden düşse ýer döwülýärdi. Nokia döwülenok. Edil şolar ýaly Cybertruck-da da Sen gaýgyrmaly däl, adamy seň ýanyňdaky adamlar gaýgyrmaly, çünki olara ursaň olaryň maşyny döwülýär, çünki polny metaldan oblo. Häzir ýöne alty ýüz horspaweri nädip men nirde ulanyp bilerin men şony biljek bolýan, çünki ýol kiçi bärsi häzir men daşary bir çykasym gelýär haýweýe gowy uly şaýola bir çykybilsem moşny edip sürýäs. Ondan aňary aýdymlary açýas şu taýda sesi nädip gataldyp bolýar menden meni neme görmäň. Näçe ýerden aýtýaň? Nirden?

Sitsler gören. Hä, arkanam, öňünem gyzdyrýan eken. Podogrewler bar götüň aşagynda. Sowatýanlar barmy, ony bilmedim. Ýöne şu wagt ýola çykdyk. Göreli. Uff. Benzin kän gitmeýär. Köp sürsek. Benzin. Uff. E, ýaman özüň ýokarda duýýaň. Ula bildiň SUV maşyn da uly neme. Eee, jipler ýalak maşyn. Ýokarda oturýan bir hili duý. Rul bir, Röşen rul bir hili, ýene bar bir hili. Ruly towlak bolmagyna garaşýan da, eli alyp Ha. aýlap ne edesiň gelýär, ýöne bolanok. Pil turup barýaň ýöne roly. Hawa edilýärdi. O birem seret bir hili neme üýtgeşik duýgy. Ara gaza basy otyr şu wagt seret aýagymy aýyrdym boldy. Tormoz alyp otyr o ýol ugra Ha. özi. Ha bir hiljek-de. Nämeleri barlap görjek bolýan? Spikerleri, kolonkalary, ony nädip barlamaly bilýäňizmi? Ýeke-täk açyp boljak adam şu wagt edil täze aýdymam birim başladaly onda nälikdigini göreli. Muňa seredýän men rahatsyz o şeýdip atýança. It's okay. Maşyna polny basjak hazir yza gaýtşyn. Şundan şeýdeýin. Tormuz alýas. Okay, aýdym näme üçin açylmady? Nuşan. Bärde aýdym gidip dur-a. Watany goramak mukaddes gerek.

Dawa. Ya ya ya duymadım ha. Duymadım ha. Duymadım ha. Ya ya ya ya. Yani men BMW M5 za Türk gördüm M3'ler diýdi beýlekiler. Ol olarda has köp duýýan ya da Mercedes öz meselem özümiň näme bar mende. S klasym bar. Şoňa basanda da has köp näme duýýan. Men pikir etdim bilýärmi? Beýleki Teslalara girýän ha. Gaza basan wagtyň şu torgu duýýan ýaky bar atýar sen wagtynda şuňa. Uçgitýäňä şony duýaňda edil şony duýup bilmedim şu wagtam. Basyp 600 horsepower diýýär. Sowa maşyn uly maşyn jeep ýalak dogruda masalan oň ýalak maşynlarda kyn bolýandyr meselem winidorožnikda bu maşynlar. Soň ýöne şonda da agyr maşynyň bolsa ýene de bir 600 horsepower diýip otyrsyň o 4 tigir üçin basan wagtyň uçurmaly bir hil duýmaly içiňde şu jyzzak gitmeli olam bolanok. E, men men muny halamadym dogrymy aýdaýyn. Serediň üýtgeşiklik men göremok şu wagtlykça men şony dogrymy aýdaýyn. 100 ýigrimi müň dollara satylyp ýördüdä arada bilýäňmi ýüz ýigrimi müň ýüz kyrk müň dollara satylyp ýör seret dawaý ýene de gaza basjak şo seret ýene duýýasmy nolda seret onda basýandyr sıfırdan duýduňmy hiç zat duýan ok gerek wopşe içiň bildiren o oglanlar gyzlar wopşe bildiren o E 600 diýmek näme diýmek? Agzyň aňsada 600 o. Ol ýöne men ha duýmadym şu wagt. Munda meselem diýende gelin dik gürleşeli. Maşyn seret ýolda görkezýär hemme näme maşynlar bar, gapdalyňda, zadyňda, öňünden çykyp biljek zatlary. Serediň indi adamlar. Meselem men şu maşyny alardymmy, almazdymmy ka diýip pikir etýän. Bir gowy tarapy şul, seret maşynyň bahasy 120 müň, 130 müň dollara gitýär, dogry dälmi? Ýöne şu mesele bada, maşynda men neme göremok, ullakan aýna, howa ýöne öwrenişmedim. Seredip gör, meselem, uly, gaty uly, birem ploski gitýär, gaty erbet bir hili düz gitýär. Men ony halamadym, ýani aýna diýeniň bir hili özüň ýokarda durubam köpräk ýoly görseň gowy bolarmyka diýýän. Ýöne men meselem şony halamadym. Iň gowy gören zatlarym panorama seredäýiň-de, panoramany görkez ýokaryny, ýokarsy gaty owadandyr o adamlar. Panorama arkada oturan adam üçin gowy bolýar. Içi indi arkada oturyp men nemedik göremok, şo duýgyny ýaşap görmedim, ýöne edil neme üçin, meň üçin şutada sürýän bir adam hökmünde gowy däl. Ol bir. Ýöne dünýäde bilýäňiz, safety diýýärler, bezopasnostda Tesla nemäni aldy? dört nokat bäş ýa-da bäş bäş alyp görenok, dört nokat bäş, üç, dört, sekiz, ýani TSA-da galan adamlar awariýa bolsalar, gaty erbet, ýani ölmek şansy az da bilýän men. Çünki gaty bezapasly maşyn. Howp diýen zat abananok. Hawa, şuňa zatlar bolup bilýär. Malfunction diýilýär, ýani meselem elektrik işlemän galan ýagdaýynda meselem diýip içinde galyp näme wepat bolan adamlar hem bilinýär. Ýöne edil, meselem, haýsy maşynda awariýa bolasyň gelse diýse, ýa Volvo, ýa-da Tesla. Çünki gaty bezopasny maşyn. Ol bir. O tarapdan gowy. Ýöne, meselem, her bir zady e, ekrandan kontrol etjek bolsaň, maňa kyn düşýär. Meselem, seret, aýdybyň sesini basjak bolýan her gezek. Meselem, şeýle gitýän bilen seret. Men egilip şuňa çenli gelmeli. Ol maňa kyn düşýär. Ola birinjiden. Ikinjiden, meselem, her bir zatlary bärden kontrol edip, muny ýazyp öwrenmeli, ýatda saklamaly. Hä, gowy tarapy, meselem, eger-de bir çukurlyga, zatlara gelen wagty, meselem, maşyny on ýedi inç, santimetr-de bilemok adamlar, on ýedi inç ýokara galdyryp bolýar i aşaga düşürip bolýar. Ana, üýtgeşik zady bar maşynyň şonda. Başga-da, meselem, nämeler edip bolýar? Gürleşip bolýar Tesla bilen. Şuňa basýaň, meselem, saňa aýtýar nämeler etmelidigini. Ol seň bilen gürleşip edip berýär. Ýöne diýşim ýalak, maşyn, meň pikirimçe, edil onça baha tormozy basýan meselem edil pikir edişiň ýalyk duranok. Ýöne aýlanmasy gowy eken. Ruly bas aýlananda ýaman gowy aýlan. Seret indi öňümiz açyk ýene de gaza basjak seret. Full. Polisiýa ýok dämi? Everything is legal habibi. Seret. If there is no police. Ha? Duýaňok, duýaňok. Duýaňok, duýaňok. Wapşe. Ine näme, eger de Tesla-ny bir hylyk o 600 horsepower bar eken diýip aljak bolýan bolsaňyz, de ol wapşe etmäň. Men size maslahat beremok o zady. Ha, öň öňünem görüp bolýar, yzynyam görüp bolýan eken. Gowy tarapy kameralarda. Birem bu näme edip bilýän? Seret. Gowy tarapy tessan alsaňyz aýalyňa garaşatyň. Bilýäňiz, aýala garaşan wagtyňyz 1 sagat, 2 sagat bilen oturýaň daşarda meselem, ol aýy göýnüp otyr, bezenip otyr. Sen 2 minutda üstüňe tişörtiňi geýdiň, balaň geýdiň-de çykyp gaýtdyň. Näme edip bilýäň? Oýunlar bar. Şu taýda o girýäňem welin, a ene arkeýdine seret. Arkeýde basýaň, oýunlar bar. Gör, bir topar içine girýäs. Meselem men gowy görýän oýunlaryň biri haýsydy? Şu taýdan gitýäris. Bular ada. Näme näme meselem şuny oýnap bolýar. Barýar meselem näme oýny açýaň. Aňara rul rul aýlap durup oýnap bolýar aýalyň gelýänçä diýeli. Başga zatlar hem edip bolýan zatlar bardyr. Men edil göni bilemok ýöne. Ah. Maşyn täzeje, ýyýsi bar. Arkasyny entek açyk görmedim, arkasyny açyk görelim men gaty gyzyklanýan. Ýöne indi aýlanyp durasym gelenok şol bir ýerden çünki höwesimi artdyranok bu maşyn olar ýaly men garaşdym ýalak bolmady güýji. Awaryny situasiýadan bärde eken ha, ýokarda. Ha? Awaryny situasiýa. Ha, awaryny basjak bolsaň ýokarda eken. Olam ha sensor eken, göni basýaň boldy, neme däl. Bunu öçürelim. Dur, awa. E, knopka kän bir diýen ýok, içinde diňe nemeler bar, sensorlar bar. Hä, bir hem şuň ýalyk bir ýalňyşlyk bar, adamlar şuny diýýärler köp kişi, e, şuny aýdaýyn. Köp kişi aýtýar, e, Tesla almaly däl elektrik maşyny, sebäbi elektrik maşynlaryň batareýini, meselem, 100 müň e, probekden geçenden soň diýýär, aý çalyşmaly bolýar, gymmada düşýär. Meselem, Tesla maşynlar otuz bäş kyrk müň dollar beýleki modelleri edil mundaýam ýok Tesla maşynlaryň nemeleri bahalary arzanrak diýýär aý sen häzir ony alarsyň owo ýöne sen ýüz müň maýldan iki ýüz müň maýlda geçeniňden soň diýýär batareýalaryny çalyşmaly diýýär batareýam ýigrimi müň zat durýar diýýär ýalan olar ýaly zat ýok batareýalar birinjiden a garantiýa alsaň maşyny noldan alsaň batareýalaryny özleri çalyşyp berýär sen birem men şuň ýaly bir tanşym bar model üç aldylar teslanyň iki ýüz müň probegi geçdi, iki ýüz müň probeg diňeje benzin, e, benzin diýen ama elektrik, yani zaryat berýän diýen başga hiç zady da yok. Gözüň ötüp gör, yağ çalışmak diýdi, rotorlaryny çalışmak nemelerine, tormozlar, kolodkalarda, olar ýaly zat yok. Vapçe çyklayıcı diýen zat yok. Men şoň üçin gowy görýän. Yani arzanlaryny alsaň, bütün ömürlige sürüp ýöre bermeli. Yok boldy. Yani men edip biljek abzorym şul. Hazır arkasyndan açyk göreli, näle açylýandygyny göreli. Indi şuny diýäýin adamlar. Teslany näme üçin satyn alardym? Ýeke-täk sebäbi bolup biler. Meselem, şul bar-a, şuny görkez. Awtopilotlary bar özüniň. Meselem, ýa daşardaky hemme ýeri kamera munuň bilýäňmi? Soň kamera bolanda bu neme, saýgaryp başlaýar. Nä daşyňda, daş-töweregiňde näme zat bar? Arada bir wideo gördüm, şeýle bilýän, meselem, gyradan gidip barýar-da, neme tarap, şu tarapa geçeýin, şu tarapa geçeýin welin, Ine şu iň gyraky çyzykdan gidip barýar ha. Bir adamam bu Ýewropada bolan ine şu iň gyraky çyzykda aňyrdan bordýur da aňyr tarapa. Bir adamam ýaşuly garry adam da ýykylýar. Ýola çykýar bilen Teslanyň özi awtomat rul aýlaýar. Ýa şoň ýaly bir topar nemeleri, ýagdaýlary, sluçýlary gördüm da, wideolary görýän welin, ýani seniň reaksiýany berip bilmejek wagtyňda Tesla özi awtomat şony aýlap bilýär. Käbiri diýip bilýändir, kontroly mende bolmagyny isleýän. Ýöne sen üns bermän bilýäň, adamçylyk bol bilýär, adam gara diýen zat, sen üns bermeýäňem welin. Ýöne meselem Tesla şonusyn gowy görýän, bezopasno, ýagny adam öňünden biri çykan ýagdaýynda-da rezki şony Tesla neme edip bilýär-de, saýgaryp aýlanyp bilýär. Şoň üçin alardan bir hem e, gowy tarapy, ýene de bir gowy tarapy trafikde otyrsyň diýeli. Kabat meselem trafik oturan wagtyň, ýani garaşyp otyrsyň da trafikde indi. Aýagym tormozdan ama tormoza da basyp alma gerek ýok, gazdan aýyrdyp garaşyp otyryn hiç zat edemok. Prosta aýagym şeýdip neme edibermeli. Şeýdip goýýan oturyber. Mehmançylykda oturan ýaly. Çünki neme gaza basmasaň özü gidenok. BMW-daki ýaly awtohold. Haw, awtohold hem ýerlerde bolýar. Ýöne awtoholdyň problema e, nemesi bar. Meselem, awtoholddan ýaňa meniň S-klasym bozuldy bilýäňdämi? Her gezek öçüp ýaryp, öçüp ýaryp, alternator bozulýar. Şoň erbet taraplary bar. Şoň üçin diýjek bolýanym, men ýana neme etmezdim-de, şoň üçin hem gowy görýän, meselem, prosta goýduň, garaşyp otyrsyň trafikde. Beýleki maşynlarda tormoza basyp durmaly aýagyň ýadaýar. Boldy. Neme açylsam arkasyny gel içini görkez. Ýaman ýeri kän uly. Açylyşyny görkezdim. Indi ýapylyşyny görkezeýin. Nädip açylyşy e, açylar şeýdip açylýar-da. Zaneweska ýapylan ýaly, derweze ýapylan ýaly diýeýin. E, ýanyňyzda açar bolmaly. Bolmasa dökmanda telefonyňyzdan hem açyp bolýar. Ýene-de gowy taraplarynyň biri tasa, eger siz gyşda bolsaňyz daşarda gar bar diýeli gözüňize getirip görüň hem ýer gar. Öňünden telefonyňyzdan ýakyk goýaňyz, ýokarsyny gary meselem yz gyzdyryp bilýär hem bir näme daş töweregiňdäki garlary aýyrýar, buzda oturaly diýeli. Başga maşynda wagtyň iki sagat maşynyň gyzmagyna garaşyp, aýnasyny ara salmaly zat etmeli. Ýani Teslanyň şoň ýaly taraplary gowy, daşardan remote hiç zat daşara çykmanka öýüňde wagtyň hemme zatlaryny edip bolýar uje oturan ýeriňde. Cybertruck şeýleräk adamlar. Ýani rewiwimiz gutardy, şeýlede obzor etdik. Ýene-de başga nähili maşynlary obzor etmegimizi isleýän bolsaňyz kommentariýalarda belläň, ýani öz pikirleriňizi ýazyň. Ýani siziň goldawyňyz laýk goýmaňyz komentariýa ýani şeýr ediň postlary hemme ýere görkeziň adamlara ýani dostlaryňyz bilen paýlaşyň şeýle gowy wideony gowy bolandyr diýip umyt etýän ýene-de oňat wideolar çykarmagymyz üçin siziň goldawyňyza ihtiýajymyz bar diýeýin i plýus diýşim ýalak limitlemäň özüňizi mersedesem BMW-da Porsche-em gidip bilýäs Corvette-em sürüp bilýäs islendik maşyn prosta komentariýada iň köp laýk haýsy maşyn alsa E, Komentariýa haýsy köp laýk alsa şo maşyny sürüp görjekdiris indiki gezek. Sag boluň adamlar. E, siz bilen ýene-de Nowruz däl, Nawruzdyr. Görşýänçäk.